Ýigdiňiz barmy? Sen Gülçinardan özüňi ýokarda görýäňmi? Ey! Ýeriňi bil aýdaý özüň. Ey, ýeriňi bil diýdim. Ýer, Häzir ikisi aýdyşsa galja belli. Halk bilýär. Men Aýna döwdümmi? Indiki gezek men maşyn ýarjak bolýan şok mekeleňde planym maşyn ýarjak. Sen näçe gazanýaň aýda? Hemme il işlerimize gyzyklydyr belki. Biziň iňgilizje türkmençemiz ýaman gowy. Oýun etýäňmi? Nirä fotkaňy sen? Essalawmaleýkim millet siz bilen ýene bir gezek Nowruz däl Nawruz we bu gün biz bilen myhmannamyz Hello. Solmaz we Näzli. Hello hello. Eý nälik alyp barjagymy bilemogynda bilýäňiz biziň ýutub neme auditoriýamyz birazjyk üýtgeşikräk adam şoň üçin men diýýän ýa Näzli meň kellämi döwüp çykýa Solmaz bilen ýa-da bolmasa men Başga bir zat döwüp çykýan. Siziň pikiriňizçe kim döwüp çykýan? Koneşno biz waýt. Wideoň soňunda görersiňiz. Aý. Eý men bara gaterwet sizleriň näze saňa heýtim ba. Saňa göni saňa garşy heýtim ba. Solmaz. Belli tagam şo. Bi gelenimden bäri ýöne heýtim ba. Aýt dök içiňi. Ýo hemme zat hemme zat ýuwaş ýuwaşdan başlarys. Ýöne gorkaňyzok dämi? Normalny hemme zat. Men prosta öwrenişipdirin-dä bir zat döwüp. Sen prosta eliňdäki bilen gorkuzmana öwrenişipsiň-ä. Seň erkekligiň şundamy diýen bolsana. Seň erkekligiň şundamy. Bolýa. Onda dawaý onda çyndaky nämä geçeli. Adamlar, meň pikirimçe bu gün gyzykly bir podkast bolarmyka diýip pikir etýän. Näme barada gürrüň bolar? Ýene-de hemişeki ýaly ondan-mundan. Şonuň üçin birinji bilen nemeden başlaly, disclaimerden başlaly. Maňa Nowruz diýmäň haýyş, men Nawruz çünki. Nawruz. Ha, Nawruz. Nawruz. Näme üçin Nawruz? Indi bu gün temany birazjyk siz barada edeli, ondan soň menkä, men barada gireris. Bolşumy öz hakda sorama diýerdi. Ýa men wagtda gürleşip bileris, ýöne indi birazjyk gyzykly adamlar sizde, şu wagt şu taýda siz bäriniň ýyldyzlary, stakan. Sizde stakan ýok. Ahmet!

Tip goýamzok bu gün. E ýöne gowy gyzykly zatlaram aýdyp berdiler maňa sen barada Näzde. Men hemişe gyzykly hemme kişä. Oh my god özüne we nirede. Mikrofon işleýärmi? Meniň mikrofon işleýär. Neme? Ştaýa bir minut geläýdä. Gyýgarma, ynha adamym bar. It's okay. Ştaýa gel. Wideo görünäýdä bir minut. Ahmet bize neme gerek? Bakal gerek, stakan. Üç sany. Syýomkada bolýamy şu wagtlar ýa tak? Gidot öňki syýomkada biz şu wagt. Görkezäňmi köpçülige? Hemme zadam görkezýär sen. Maňa meň bitamy getirip ber. Garaz şundan başlaly gel onda birinjiden. Näze? Men nämä giresim gelenok Solmaz ikiňizem ýagny sen näçinji ýyl nirde sen näme işleýäň o zatlar bilýän uje oňa giresim gelenok dawaý birazjyk gyzykly alyp baraly şoň üçin näze sen wapşe näme üçin meni ignor etdiň birinjiden näme diýip gelin men oý näme diýip ignor etdim serediň karoçe bir näme bolýa men birinji bilen näzä ýazýan meň podkastym bar diýip ýazdym birinji başlanda şeýdip başlaýa näze diýdim seň nemeleň aşagynda komentarýalaň wideoň aşagynda

Hawa, yzy. Hä, boldy, nirem etsin, şindi konform. Bil owadan düşmese-de bolar, biz aslymyz owadan ýöne. Bolýa, sen näme, bitaň getirip ber. Hany owadanlar size sorag, ýaňky soragynda, Näze. Garaz, men saňa birinji gezek bolan näme edemde, men saňa özüňe liçkaňa ýazdym. Diýdim, meň podkastym bar, Amerikada şeýle ondan-mundan ýutub podkast etýän, isleseň men seni çagyryn, islesemem seň ýanyňa baraýyn diýdim, dawno ujy, bilemok, bir-iki aýdan geçdi. Bir-iki aý men bäri dedimmi? E men bilemok sen nirdedyň ýöne sen DMiňe seredip bilýädiň dogry dämi? Soň diýdim şeýle uzak Näzli boldy. birki aý bolanyga gelenine. Gelenime intek iki aý bolup gelýär. Bolýa ýöne DMleriňi okaňokmy? Bu bir, ikidenem o taýda elli bäş müň adam bar DMe görer ýalyk däl ýa sereder ýalyk däl. Oba şoň üçinem. Ýöne seň ýazanyň häzir göreli eger men gören bolsam

Ýa, men, men halkyň adamsy, men hemme kime jogap bermelimika diýip pikir etýän. Ýa, bizem jogap berýäs-dä ýöne. Özüni gowy görkezmek üçin. Hawa, şu wagt. Men, men aslam özümi gowy görkezjek bolamok, men ýigrenilýän adam. Serediň, indi, bolýa TikTokdan ýazyň. Serediň, bolýa, durun men öz jogabymy bermedim, bu birinjiden. Ýa, men häzir nädip saňa ulaşja, ulaşjak bolanym, aýdyp bereýin-ä. Hä. Soň meselem sen şolaryň hiç birini gördüňmi, sen şony aýdyp ber öz tarapyňa. Sen indi şu sýomkaňy başlatdyň we sýomkaňa meni çagyrasyň geldi, çagyrdyň, dogry dälmi? Ýoluny tapyp. Syň. Solmaz tapypsyň. Solmazdan sorap bilýärdiň, Näzliň danysyny beräý, men şoň sýomka çagyrjak diýip, ýöne sen Solmaza Näzlä-de aýt diýipsiň. Okey, Nurunjan, hemme zady açyklama getireli, lütfen. Şeýle bir zat boldy, men saňa DM-iňe ýazdym, TikTok-da diýýär ki, mundan aňry artyk sopşeniýaňy kabul edip bilenok Näzli diýýär. Ýagny DM doly köpdür şo derejede, ýagny saňa baranok sopşeniýam. Menem bolýar diýdim, görmedigi üçin. Soň näme etdim, Nemes jan jagazy açyp goýdym sen täze wideo goýan wagtyň şuda bir eski baraýynda nemes gaýdaýyn. Sen wideo goýduň bir bäş minut my näme üç minut geçýärem welin kommentariýa doly gidipdir ýa men resk şo wagda ýazdym men onda munda podcast etýän geljekme başgalara jogap gelip başlady maňa gelenok ýenede ignor edildim. Gören däldim sebäbi käbir wideolaň Käbir wideolaňda maslahat berýäň adamlara ol bul. Şonda men daže kommentariýada ýazyp gaýtýan hawa dogry meselem meň kommentariýamy okan bolsaň ýada laýk basyp gaýtýan atal oň ýaly jogap berememezlik zadym ýok. Ok bolýa indi şeýle gedeli indi ondan soň men diýdim bor diýdim gören däldir birden adam kän ýazdy güpür bolýar a üstüni dogry dälmi. Güpür bolýa. Güpür bolýa menem diýdim bor meni görmedi gitdimde ondan soň efiriňe gatnaşdym. Efiriňde ýazyp başladym. Jogap berenok-a bu. Solmasynda sen meň ýerimde durup oturyp pikirlenip gördüň-ä. Meni goşma. Sen goşulýaň, sen indi girdiň eýýäm. Efiriňde ýazýaň, jogap berenok, ýazýaň, jogap berenok. Men ondan-mundan podkast etýän, geljekmi men Çikaga barýan. Şuň ýaly bir kiçijik bir näme. Bir gezek atdym, iki gezek atdym. Şo kopirowaý diýdip atyp otyryn. Ýok, jogap berenok. Okey diýdim. Pul ugradyp başladym näze. Aa, thank you, Nawruz diýdi. Plural başyn thank you Nowruz, thank you diýýärmi? Hawa, indi men gözüne düşeýin, gözüne düşeýin diýdim. Soň menem ýene-de bir gezek atdym, görmedim. Men diýdim, soragyma jogap bereňok diýdim. Nowruz näme ýazýaň, görem, bilemok-a men diýdim. Menem diýdim, şu täzeden ýazyp başladyň. Gelenok diýmediň. Ä, bilemok diýdim. Menem ýazyp başladym, ýene-de jogap bermedi. Indi diýdim, bul-a diýdim, ipin ujy köp döýýär diýdim ýa-da. Bilýäňmi, men diýdi, näçe gezek etjek boldum, ulaşjak boldum, bolmady. Bolýar, çykdym uje. Içinde galypdyr-da şu wagtam. Durme, durşa gep, şaýla gepiňi böleýin-de. Ha, böl. Tipa, men indi sen ýazaňda, şony bilerek görmeýän boldum. Edil özi. Bilerek görmeýär diýip pikir etdiňmi? Ýok, pikir edemok. Entegem şeý diýip bilýän. Entegem şeýle diýip bilýän bolsaň, meselem, bilgeşleýin saňa jogap bermeýän bolsam, häzir şu taýda-da oturmazdym. Aha. Ştaýda oturmazdym häzir. Bilgeşleýin saňa jogap bermeýän bolsam, Çerez aýtdy maňa diýip men köp ýere aýtýa Solmaz gelin, Solmaz seň üstüň bilen aýtýa diýip men gidemok. Aýt Solmaz. Aýt aýt hadi. Gidemok. Sebäbi meň özüme aýdylmady diýip gidemok. Özüme aýdylany. Hä düşündim. Indi meselem men saňa çykjak boldum. Ondan soň diýdim, bor diýdim, bularam geçdi. Men indi şe umydym kesdim boldy diýdim. Indi Sietlda entegem men. Aý bor diýip otyryn. Sen meniň o neme Näme şu soňky döwür aýdym çykda biridik täze näme de şu Selbinmi näme şeýdip bu tans oýna. Siziň tansyňyz bar a oňa türkmen tansyňyz a. Şo meselem şoň a bak meselem şonuň hem meselem öý tüzeň ýanda düşürdim. Homusaň homusaň ýanda öý tüzeň ýanda düşürdim a arkada da biri tans edip otyr men ondan habarym ýok. Hawa. We şo wideonyň aşagynda senem kommentariýa goýduň, gülüp. Hawa, gülýän smaýlik. Hawa, gülýän. Men diýýän-ä, bileýşleýin jogap bermeýän bolsam, oňaýy hereketleri etmeýän. Hawa, soň ondan soň o gülýän smaýligiňem aşagynda ýene-de umyt bardyr diýip ýazyp gördüm. Şo adam aç bolsa. Ony bilemok. Men diýdim, ýene-de görmedi. Allah, Allah diýýän, indi däl diýdim, bormy diýdim. Sebäbi, togsan dokuz plus bolup gitýär we işleýänim üçin bärik gelip işleýänim üçin hiç hili. Sen näme iş etýäň? Wagt ýitirip bilemok. Hemme zat. Meselem. Sýomka, reklama, dostawka, DoorDash, DoorDash. Men şu dostawka sýomkaň barada bir zat eşitdim. Dostawka sýomkadanam köpüsi izdiwaçja etjek bolylar, ýöne olaňam jogaby taýyn. Halal gazanjyň hiç haçan aýby ýok. Ýok, o zada giremzok. Zatdan ol adamlar Birinji gelýän özleri gelen ýagdaýynda demişem hemme kim bir bir belli bir ýerde başlamaly bolýar. Näme iş edseň hem halal gazanmak. Ýa menem menem işledim kafede ýani garson bolup menem dostawka etdim trakkada çykdym. Şu Amerika gelenleň hemmesem dostawka edip edip bular başyndan geçýär. Ýa o ujy ýani bir kil belli bir nemesi togsan prosentiň on prosenti hate bolsa sen ýa istisnalar kaýda alynmaz ýa olar ujy geç olary boş wer sizler ýaly traşlere. Ünslerim zok. Ýöne näme diýjek bolduň? Indi men diýjek bolýanym. Karoçi maňa düýn otyryn wideo çekip otyryn ýaňky görkezen wideolarymy çekip otyryn welin bir oglan aýtdy a men näzini gördüm diýdi duşdum diýdi ýolda gidip otyrdyk diýdi priusda diýdi şeýle otyrka diýdi ýanyndan polisiýa geçip gitdi şeýle diýdi dikdin dik durdy diýdi gorkuşyndan şeýdip dümdük durdy ýaly ýaňky titreşini göräýdi näme etýändigini bilemok dordaş etýärmi näme etýär ýöne diýip şeýdip diýip Çytralap güm gözüm şeýle açyldy diýýär. Ýa ol oglan näme üçin maňa seredip dur, ýoluna seretmändir ol. Sen bilen salamlaşjak bolupdyr indi, fanadymdyr-da indi. Sen näme üçin fanatlaryňa üns bereňokmy? Fanatlaryma üns berýän-de, ýanyma gelmese, ýoldan geçip barýanlaryny nädýän indi? Ýok, indi uzakdan görendir, belki salamlaşjak bolandyr, zat edendir düşünýäňmi? Sen maşynyň içinde otyrsyň, olam maşynda eken. Düşündiňmi? Sen görmeýärä sen ony, iki bir-biriňizi görmeýäňiz ýöne. Men edil polis görüb-ä şeýden däldirin, zirenýän pes, çünki arasynda zat etýän şuň ýaly gözüm

Çaý Birazajyk mola çaý. Bulara myhman bolup barsaň sorap fodur edýär. Sorap. Ahmet. Getirmeýän eken. Ahmet. Ahmet. Ahmet. Gelýärdir. Gelýärdir. Ana gel otur. Seret. Karoç näme gerek hyzmatyňyz gerek bolsa öňki youtuberleri çagyrýaňyz ana şuň ýaly ylgatdyrýaňyz. Ana gördüňiz? Sesine. Ahmet bize çaý gerek. Ahmet. Ahmet buradayım oğlum bir kere duydun da. Men, men bir tam getirip beray da. Ava, solmaz sana gelelinde. Böyle. Solmaz sen yanlış informasiyalar berýän Amerika barada. Ve maňa gelýärlerde, ve maňa gelýärlerde solmaz şey diýip aýtdylar, şey şey diýip aýtdy diýä şu çynmy diýä. Näme barada? Men iki sanyk wideo çekdim. Hä, o birinji wideoňda aýdyp ber, aýdyp beripsiň, green card barada. Näme diýip aýdyp berdiň green cardda? Iş berýärler, öý berýär, jaý berýär. Ýok, on ýaly zat ýok. Maňa-da köp ýazdylar, ýöne men şoň üçinem aýratyn wideo çekjek nesip bolsa. Bärde green card diňe on ýyllyk wiza berýärler. Onuň daşyndan saňa kim häzir müňläp adam gelýär. Saňa kim häzir jaý bersin? Maşyn bersin ýa iş bersin. Her kim şeý diýip aýtýar onda Solmazyň jaýy bar, öýi bar, maşyn beripdirler, iş beripdirler. Käşgä bolsada şu. Ştaýyn goý men özüm alaýyn. Sen özüň görkezaý nirä goýmaly bolsa. Ýene birik. Iýiçmä geleni ýaly diýip ýazaýmaň birden. Daşary gar ýaly. Süýjüjigem beräýinmi? Aýtmadyk bolsaň öýden alyp gaýtjakdym. Bulam hol bilýän Türkmenistandaky gaty süýji bara agzyňda iýip oturma. Ýok serediň men menem bärde myhman çykargada aslynda men garaşan zadym şul. Biz çagyryp sizi çagyrmaly owa men size myhman edil özüm menem size pot edil özi. Çünki men çykarga myhman bolup geldim bir hepde diňe kontent çekmäne. Nirde ýaşaýaň? Haýsy ştatda ýaşaýaň? Waşingtonda.

Aýsaba hyzmatlar, näme hyzmatlary, näme danyşmanlyk? Danyşmanlyk däl, ýöne kömek edýäs, okuwçy priglaşeniýa, birem turist wiza. Näze ýüz dönüp bilersiňiz maňa, ýüz tutman-da ýüregime düşdüňiz-ä, balaga girdiňiz-ow. Aw, maňa-da ýazýarlar, men edip bilemok. Näze näçe alýaň hyzmatyňa? Men hyzmat alamok, men türkmenleri zat etýän, geçirýän. Meň dokumendim oňaryp beren adama geçirýän. Men hyzmat alamok. Düşündim sen prosta nebet goýarýaň. Hawa şoňa Jelala ýazyň diýip Jelal uje bilýäler. Geliň geçiň diýýän. Görkezýän nä ýol ýordam. Hum düşündim gowy. Bolýa. Indi siziň ikiňize şuňa sorag berjek. Özüňizi ýyldyz hasaplaýaňyzmy? Çyndanam şeýle bir ýok köçä çykan wagtyňyz aý menä şeýle. Ýa sen meň ýalak men ikimiz bir derejede bizalar ýana pes level klasda biz düşük lewelde biza. Men gaty pes.

Men birinji diýen zadym şul adamlar. Hä puluň bolsa sen biz bilen gatnaşardyňmy. Hiç haçanam gatnaşmazdym diýen. Birinji diýen zadym şul eliňde bir million dollaryň bolsa maňa sora ýazýarlar oglanlar ýa-da gyzlar öz araňda gürleşýändirsiňiz puluň kän bolsa. Men diýen birinji etjek zadym telefonum zyňjak sizlere aýyrjak. Ýani şo pulum köp bolsa. Ýok men gerek däl maňa. Illerem muny zyňyp bilenok. Aýda. Şu muny zyňyp bilmeýänler üçin muňa erbet kommentariýalar ýazýarlar. Şuny beliňe saklap oturyň. Soňuny gowy gutarmaýmasa şoň. Hmmm bah indi indi rollary üýtgede. Nä siz näme diýjekdiňiz zat diýip diýip şeýdip diýýän. Men ýaman erbet bir hili näme polemik turuzasym gelýärda şu wagt sen Gülçynardan özüňi ýokarda görýäňmi? Menmi? Hawa. Men hiç tiktokerlerdenem blogerlerdenem üstün göremok. Ýöne her kimiň öz ýoly aýratyn. Ýok, siziň ikiňizki pleýbek, ikiňizem aýdyma tans etýäňiz. Tans etýäs. Ol has köp tans edýär. Men tansdan gidýär. Men ugrum tansdan gidenok. Men ugrum esasy. Sen has köp tans etýän. Men ugrum has kän vlog çekmek. Hmm, vloga täze başladyň bilýäň dämi? Täze däl. Ha, o täze sen älýäň Taýlanda gitip gelenok soň ha. Ýok, ýok, arkadaşlar. Sen indi görüp başlansyň. Ha, şeýdemi? Ot, o taýyndan görüp başlansyň. Sen Amerika gelenden soň çykyp başladyň bilýäň öňme. Onda da üýşip otyrsa köpçülik türkmenler bilen bilýäňmi? Hmm. Şonda diýdi, "Eý, be Amerikada bir täze gyz gelipdir bloger" diýdi. Men kim diýdim, näze diýdi. Adyňy aýtdy, göz özüm görmedim. Hmm. E, ýürek bagyna düşdüňde. Ýok ýürek bagra düşdüge goraýda nädip tiktok algoritm oň ýaly etýä ýany diňe sen çykýaňa öňümdenok sen göz ötürýäň görmedim. Azrak görmeli bilýäňmi bir adamy iki gezek şo şonyňk görseň şeýle ondan diňe şoň wideolary çykýa. Wapşe meň öňüme çyk gören adam da. Goý tehnologiýa ýalan söz bilmese. Tehnologiýa. Tehnologiýa. Tehnologiýa. Okey.

Tans ugrundan gidýärler. Men boýnuma alýan Gülçynar ýalyk tans edip bilemok. Şonuň üçin meniň ýolum aýry, onuň ýoly aýry. Düşündiňmi? Şonuň üçin ony özümden beýik ýa-da men, her kimem özüni beýik görýär. Hiç kimem pes görenok. Hum, şeýlemi? Bolýar. Onda diý. Onuň ugry başga. Ýok, ugruňyz başga bolup biler, ýöne bir hili içiňde şeýle bir duýgy barmy, ýagny men ýeterin-de şuny ýa-da bir zat bolýar, ýaryşýaňmy? Ýaryş gowy zat. Ýaryş gowy zat. Ýöne Ýaryş bilen göripçiligi garmaly. Ýo ýo göripçilik diýemok şoň üçin ýaryş diýendirin. O göripçilik däl sen sende eýýäm ýeterlik adam bar. Hawa. We o göripçilik bolup gidenok ýagny men näme üçin oňa dem bedeýin diýen. Ýok köpüsi şony garyşdyrýar. Ýo ýo ýo sen intelligentny adamlar bilen otyrsaň garşyňdaky oturan adamyň intelligentny adam okan adam. Indi biz köp ýerlerde bolup köp wideolaram çekdik ýöne hiç haçan bir neme negatiw ýada ondan beýik ýada oň bilen şuň bilen ýaryşaýyn neme bolmady hijem. Bolýa. Sen aýda tine görmakaýmy zat ötýäň. Şuň ýaly etýä. Solmaz. Senem meselem diýeli nesip bolsa ýetseň. Näzinem geçdiň diýeli inşallah. Biz tanarsyň Ýetdiň şol adama birki aýda. Ýa-da bäş alty aýda ýetdiň diýeli ýa-da näzigiň yzyna. Diýersiňmi, Äý näzik görýäňmi nähili gowy etdim äý. Successful boldum diýersiňmi? Özüňi successful görersiňmi? Ýani özümi nähili-räk görerin? Ýani tabii ki-de özümi gurur duýaryn ýani. Begenerin on ýalak bolsa. Men kyslamýaram. Ýöne nähili diýsem gaty nä meň şunýa takipçim bar men şeýle diýip burnumy ýokarda etmek. Okey, okey. Size şu wagt şu. Ýöne şuny aýdyp geçeýin käbir blogerler bar şolar ýaly men özi köp Şeýle göremde normalny ýöne telefonyň arkasynda Üýtgeýänler bar eken. E ony ýanak kännaý men häzir. Meselem sen diýeli. Men men hiç haçan oňa bolup bilmän adamlar meni biländir men dogruçylyk dosty bolanym üçin meni ýigrenýärler. Men etýän işim meni halanoklar. Çünki men. Dogry aýdaňok şonda. Hmmm meň etýän zatlarym meselem adam türkmeniň kontentiniň lewelini ýokara çykarjak bolýan ýani adamlar belli bir derejäni düşünip bilenoklar. Abdy daýy bilen gürleş otyrdym arada. Ýa şuňňalak zatlar gaty erbet kän heýt geldi näme edeýin indi diýdim. Jigim, inim bas diýdi, durma diýdi. Çünki diýdi, entek sen diýdi, bu lewelli adamlary bärde görenok diýdi. Şonuň üçin belli bir derejä çykmaly, sen şol standardy goýanyňdan soň şol adamlar şoňa öwrenişýär. Men aýna döwdümmi, indiki gezek men maşyn ýarjak bolýan şo wagt, meň kelämdäki planym maşyn ýarjak. Aslynda seret, bu heýt etmelerem aslynda Seni glawnylaryna goýmak bolýar. Meselem, nähili diýeýin, wapşe heýtem etmeýär ýa-da wapşe gowy kommentariýa-da ýazmaýar. Waý, şulam ýürege düşdi diýip hiç hili. Heýtem edenok, gowy zadam ýazan geçip gitýär, a onda has neme, gowy däl bolýar, bilýärmi? Hawa, monoton, ýagny hiç kim diýen ýaly. Men baş ýerinden näme diýdim bilýäňmi? Waý, bu näme waý? Näzlä-de görkezdim. Bu nä samsykmy, kellesinde iş barmy? Hawa, maş, o aýna, aýna içinden döwüp, Aýnasynyam düwüp yzýanam şo oturyp efir açyp otyrdyňyz öýdýän. Efir açyp. Karoçe meň etýänim şul. Men size taktika bereýin ýesi şto eger neme etjek bolsaňyz tiktokda galmaň ýenede bir ýola. Wideo goýup efir açyň. Edil özi. Ony bilýäs oturyp. Hä ony bilýän onda prosta men täzeleý şo wagt özüm üçin bolýa. Gorkup. Sorry. Soň neme onda bolýa. Indi nälik gidele. Meň keläme şo diýse gelenok da indi.

Ýüz elli dollar gazananok. Näce dollar gazanýa? Sen näçe gazanýaň aýda? Hemme ildeşlerimize gyzykly. Men hiç kime dak pulumy aýtmaýan. Erkegiň ýaşy, kyzyň ýaşy erkegiň magşy sorulmaz diýýä. Noldy? Kapak oldumy? Hadi bakalym Nazly hanym. Niýe kapak olsun? Seň hemme zadyňy maňa kapak ederler hudaý bara seň editorlaryň bara. Rahman. Kytyrdat kytyrdat. mikrofona barýa bilämi şu zatda hemmesi mikrofona barýa. Dat diýjekdim. Meň wideomyň aşagyna ýazypdyrlar ýoruma. Ýene diýdimde şonda. Ýazypdyrlar dogry. Dogry ýazyp türkmençe gürleýäňa şu wagt. Ýorum. Nirden esen? Ýorum diýdi. Nirden esen? Ýolöten. Ýolöten sen nirden? Baýramaly şäher. Öý marylylar iki sany. Sen nirden? Kerki. Niri diýäýdä. Aýtdym bildim ama. Lebap. Oo. Lebap. Men Halys boýunda çelik. Ala makara kakary da. Hany e, sen gowy görýäňmi şol aýdym bilýäňmi? Hmm. Daway açan tans oýnaýaly. Ya Gülçin ar oynamaly mı onu? Ýok, oýnar. Duşman etjek bolýar sen bilen. Bolsa, beräýsin-ä soragyny. On iki müň dollar meň kartymda bar diýdim. Görkezdim diýdim. Hä? Indi Nowruz şa taýda nämä gülýär? Nowruz Jotaýda meň kartyma pul goýmaly däl maňa green kartlara ýalňyş näme etýä diýip aşagyndan senem etiketlap aşagyndan hem şony ýazypdyrlar. Dur green kartly dur dur green kartly bolsaň pul goýmaly däl diýipdir indi. Bankyňa pul görkezmeli. Hasabyňda. Hasabyňda pul görkezmeli. Men şony görkezdim diýsem hawa. Green kartly bolsaň. Ýok Nowruz ony beý diýýä görkezmeli däl diýýä sen görkezmeli diýýäň Nowruzyňky dogry seňki ýalňyş diýýäler. Sen indi green kart bilen geldiňmi şony soraýyn. Ýok. Men okuwçy menem näzi ýalyk. Ýok sen näzi sen turist bolup geldiňä. Sen näme edip ýöň häzir? Häzirem turist. Şeýlemi? Galjak bolýaňmy? Göreli. Soň E ýok, men green card bilen, men green card bilen gelemok. Green card barada informasiýam ýok. Bar, bilýän, birazjyk ýöne edil ýaly seň diýişiň ýaly ýaly sponsorlyk görkezýärmi? Hawa, sözmada diýýän ýalňyş informasiýa. Şuň ýaly bolup bilýär. Men meselem meň DM-lerimde ýaňky siziňki ýaly adam ýazýarlar, a sizdenem gelýärler meselem diýeli. Men hemmesine jogap berýän we göz öňüňe oturkar, men şu oturýanda, men zadrot. Bir birden dy dy dy dy rezki bir Başda şoň ýalak bolýa ynanaý. Başda höwesli bolýaň blogerçiligede. Häzirem höwesli men meselem agzalam kän. Ýöne fiziçeski taýdan hiç hili ýagdada ýetişip bolanok. Ýetişip bolanok. Ýok bilýän men şoň üçin. Gaty görmesinler diýip men köplenç diňe gyzlara jogap berýän gaty görmäň oglanlary gaty görmesin çünki oglanlara Köplenç jogap berýän gün yzyny başga hile galyp barjak bolýarlar. Düşündiňmi? Şonuň üçin saňa da jogap bermeýärler. Mende de gyzlar şoň ýaly. Gyzlar ýazmaň. Ýa-ba birazjyk neme? Eýba. Ýo ýo şoň ýaly. Aslynda meniňki birazjyk höweslilik bilen dälde neme? Men hemme kime jogap berjek bolýanda kömek edesim gelýä. Ýöne ol köplenjem biziňkileriň iň erbet tarapy şular ýalak bolýa. Adamlar gaýrat ediň. Salam diýip ýazýaň garaşýaň. Salam ýa ýene waleýkim salam diýýäňä gowumy diýýä. Meň bilen bir bir gürleşjek bolýa oňa zat bolanoga olo sen näme derdiň bawsa dök aýt şo taýda. Ýa Amerika hakynda soranlara ýazýan ýöne salam gowumy näçinji ýyl diýenlere ýazamok jogap beremok menem kän. Ýigidiňiz barmy? Näme üçin lişni durmuşdan giýilýän şuwagt? Ýok jogap berip bilmän bilersiňiz. Ýokmy? Ýok. Ikiňizde-de ýok. Bir kylja edip aýtdyňyz. Dogry çok öýläňiz. Eje, ýat kudaş pisama dedi. Görýänler bar-da şu wagt. Daway bir oýun oýnaly. Smash or pass. Ikiňizde-de. Şol bir adamlar aýtjak. Smash or pass. Men oglanlaryň atlaryny aýdyp gitýän türkmen blogerleriniň we siz şoňa smash or pass diýýäňiz.

Adamda simpatiýany görýäňizmi? Adam özüni alyp barşyny. Many bolýar diýmek däl-le, indi gözüňde karizma neme diýýäňiz? Oň karizmasy, o adam şuň ýaly aýdyma giren wagtymyz şeýdip başlaýar-a, o maý, men özüm bir hil bolýan-a men diýýän, özi köşeşdi, orus köşeşdi diýýän. Mät agam oýun etýändir. Men ýerime tolgundym diýip. Gyz bolmady bolmasa. Onda maňa aýtdylar-a, bilýäňmi, nemäň aşagynda, şu aýna düweniň aşagynda diýdiler-de, baha aýtdym-a, iki togsan dokuza gürleşýän zat edýän birinde ýazypdyrlar-da, häntegem gyz bolmadygyň gowy bolupdyr, göni bahaňy aýdardym diýdim. Hakyky, senden şol. Disrespekt. Telefonda gürleşjek, telefon näme edip otyr-da şu wagt şu taýda şuňňalak edip. Bolýa, näme diýeli indi, maloý. Sonna sen gaty kän pikirlendiň, şans berjek bolýan gaty. Gaty görüp Maloýa şans berjek. Alyp barýan zatlar gowy. Gülkün düşýän. Ýok, daş keşbinden men şuny aýtýan. Ýa daş keşbinden mi? Ol özüňiz o görejeli bir zat. Ýani siz nähili kabul edesiňiz gelen zat. Smash or pass? Adamyň daş keşbinden nähili alyp barýan men wideolaryny, zadyny begenýän. Ýa men pikir et.

Daş keşbi öz nap başy diyip düşündim. A tak alyp baryan iş boyunça maloy men üçin nomer adin şu wagt. Şeyleme? Da. Smash or pass a. Bolya Ahmet Meredow. Sormaňa gerek yok. Pass mi? Saçy gidipdir a, saçy ýok a. Bolanda ne? Adam işini gowy alyp barýardy. Biz o wagtlar nähili ýaňy Türkiýä barypdyk biz. Men 2019-njy ýyllarda zatda Ahmet abyny görýärdim. Hä, näme kaka diýip ýördüň?

Gitdiň diýýä o wagtda. Gitjikdiň diýýän. Biz ony başgaça aýtýas, marylar aýdaýda. Nädip aýtýaň, hany marylar? Hany? Biz okuwda wagtyk üýşüp şol Ahmediň wideolaryny görýädik. Waw, Ahmet! Ahmediň fanaty kän we şo şo Türkiýedäki arkadaşlarymyň köpüsi hem şo Ahmet bilen ýazyşýardy we hemmesine de jogap berýärdi. Ýa Ahmet işinde gaty gowy. Gaty gowudy. Şo adam gowy. Şo adam gowy. Adam bar-a, oturan ýerinde kreatiwnyý bir zatlar çykaryp bilýär. Men meselem şoňky ýaly, men şoň üçin ony gaty gowy görýän Ahmet Meredow şoňa etýän işinde.

Hekaýa görnüşde bir gelinem bar a ýalyklyja ömelje. He daýaw adam. Daýaw adam. Bir hili ses tony adam. Biraz iki sany wideosyny gördüm kän. Smash etýän çap urýan ýaly. Dawaý indi dussuz görüşdäki adamlara gideli. Merdante. Myratdymy ýa? Ýadym. Meredow familiýasyny bilýän diňe. Meredow. Tanamok a. Dussuz görüşip barýar a. Saça şeýle yzyna neme darap ýören oglan. Duzsuz göreş. Hiç öňüňizden çykmady. Diyara mesela mana neme e, has derleseň näme bolýar diýär. Depder diyara. Ýagy dowlan. Hawa. Tipa Dubaýda zat e, somka zat edýär. Ýok.

Smash. Bilemok. Screenshot Röwşen. öňden bäri oň akkauntdan bardy. Nizada ya. Screenshot. diýip, Screenshot. Aa, Instagram aa, aa, bardy. öylenen screenshot. Aha. Bilýän agam salam diýip. Ýok tanaýan da ýöne Instagram akkauntynda gowy zatlar paýlaşýardy öňler. Öňler. Öňler. Menem Öňden özüme de bäri. diýdim. Öňden bäri. Ýok. Öňden bäri bä. Ba, bia. Bia. Biziň iňgilizje türkmenjemiz ýaman gowy. Aşlar peýdaly zatlar paýlaşýar, ýöne edil öňkülerä aktiw däl. Dogry. Nahar yslam bişirýäňmi diýýämi näme şo biri bara. Biri oglan nahar bişirýara açkilje. Öýtseňiz türkmen brogerlerden kim tanaýaňyz wobşe erkeklerden? Aý öňümizden çykýanlary görýäs ýöne edil seň aýtýanlaň tanamokda.

Beh! Bolýa, sma şo päsini. Men şony doganyma aýtdym bilýäňmi? Näme diýdiň? Oglum gürleşdim, doganym şular ýaly täze çykyp başlapdyr bir oglan diýip, seň adyňy aýtdy, menem hawa diýdim. Aý diýdim, men-ä kän halamadym diýdim. Menä göni aýdaýyn, onä ol diýdi, ýalandan döwen bolaýmasyn, o döwen däldir diýdi. Ýok, tipi ol ýörite döwülen aýnasy şo dämi, şeýle şoň ýaly bir zat dämi? Ýok, döwdüm, döwmek üçin döwdüm. Ýa öz maşynym bar. Maşynym hem diýdim ýa bir zat men men karoç şuny ýaly zat edesim gelýä. Türkmenlerde standart ýa dişimi ýa ýokary galdyrasym gelýä we diňe şo bir zatdan da prikoldan ýa da eýleň beýleňden däl. Ýani meselem şu wideony çykaramda heýt aldym a. Men men size bir zat aýdaýyn. Prosta men size bir zat aýdaýyn bomy. Men size bir kim aýtýar aş. Atam nol ýetmiş ýedi. Atam nol ýetmiş ýedi smash or pass. Atam nol. Alyp baran işi boýunça smash çünki bu wagtynda gatar we hemme kime iş boldy şol. Tutuş Türkiýede iş boldy. Atam nol ýetmiş ýedi ligi. Men size bir zat aýdaýyn. Men size bir zat. Bomy diýýär aş etdirip.

Ýagşy. Ýagşy şowmy? Tap olam bolýa girýa. Ýagşy şow menem gowy görýän. Ýa ony maşgala tam bir nähili diýseň maşgaladan gitýä. Ha. Ýöne ol indi wideo düşürenok indi diňe reklama düşürýär reklamaň arasynda wideo düşürýär. Ha aýda. Myrat mollaňkam gowy. Myrat molla diýen ýöne. Ylmy bilmi taýdan seretseň Myrat mollanyky nomer adin çünki okamyş görmüş adam ama men näme üçin maloý nomer adin diýdim öz özi neme edip gitdidä bilýäňmi hany paýdeşka zat bolmady öz özünden bir derejä geldi şoň üçin men diýdim nomer adin diýdim. Onda sen DJ onda dur dur onda dur onda sen onda beýleki türkmenleri beýleki türkmenleriň hiç hasi öz özünden galdy diýeňokmy meselem seniň öz özüň galdyňa öz özümizden galdyk ýöne Şu wagt indi oglanlar boýunça alyp barýan işiň diýýän bilýäň maloýyň oglanlar arasynda alyp barýan işi. Bile türkmeniň standardy şeý diýen türkmeniň standardynda näre kontent çykaraňda ýani adamyň gözünde sen nomer edin bolup görýäň ýani prikol çykarmalymy ýada ekstrim zatlar etmelimi ýada näme. Şu wagt täze neme çykdy ka widýa. Hawa ka widýa oo. Meselem şoň alyp barýan işleri maňa gaty ýaraýa. Maňada ýaraýa. K-wideo. Hem hekaýaly görnüşde aýdýar, hem şu hekaýaň içinde bir reklama edýär. Ony iň gowy zat. Ony çykyp şuny şeýle. Ýöne sen dowamly ony görüp bilmeýäň. Saňa tüketer ýaly zat gerek, ýagny saňa çerez gerek, ýa bilýäňmi, simşika gerek. Oturan wagtyň şeýdip o neme bolýar. Şonuň üçin men maloý diýdim. Gülkünçde sypatyny görýäňmi, gülkim tutýar ýesli çesna. Hum, da, ýesli çesna.

Hemra Rejep. Hemra Rejep başla. Ýokmy rap diňläňizokmy siz bir kylek? Diňleýäs. kime? Saýk däli. Maşynyň içinde. Bana. Bular kimden okamany öwrendi? Tabii ki Saýk däli. Siziň araňyzda problema ýokdur aňyrdaky meselem media işgärleri bilen meselem meselem şu plany erbet ýa-da men çünki meňde neme ýok filtr ýok men hemmekime-de erbet diýibilýän. Nähili manyda? Indi deňeşdirmeli bolsa, wagtynda Aýdaýöziň käbir aýdymlaryny diňleýärdim, ýesli çesno. Ýöne soň şuňýalak neme edip başlady welin, ýok diýdim. Ese, her kim öz derejesini bilse gowumyka diýen, bilmedim. Ýeriňi bil Aýdaýöziň. Ýeriňi, ýeriňi bilse gowumyka diýen. Ýok, seret şeýle bir zat boldy. Tagam Häzir ikisi aýdyşsa galjagi belli zat tutuş halk bilýär. Aýdaý eý ýirik bil diýdim ýirik ýirik. Ýirik bil diýdim diýşi. Ýüregim ýaryp ýa. Ýöne aýdaýerdiňä tema gelende men zat edemok hany aýdaýerdiň erbet adam zat diýemok prosta eden herekedi diýäre eden hereket çataýda halymy diýip saýka diýäre şo bizem şo saýkyň fanlary Bolup, onuň eden hereketini halamadyk. Düşündim. Saýk agam, nesip bolsa, ýene-de bir hepdeden barýan bilýäň. Gaýrat et, wagtyňy aýyr, görüşeli. Näme etýäs? Saýkyň ýanyna barýan, görüşeli diýdim. Salam aýt. Hawa. Adamlar fana Saýk agam hem ekim seniň fanatyň bilýän garaşýa. Bir zatlar edeli, görüşeli näme edeli. On altysynda-da doglan güni. Bilýän. Meniň görüşemok diýdi. On altysynda meniň kellämi agyrtma diýdi, maňa ýazma diýdi. Ýöne ondan soň şoň üçin näme edip bileris diýdik. Ýani soraglaryňyz barsa şu wagt göni alyp gideýin saýtyň özüne. Ýok. Mydama bizi ýatdan çykarmasa bolýa aýdym. Aýdym gowy aýdymlar çykaryp dursun. Bolýa. Gowy aýdymlar çykararys. Saýtda seň pikiriňçe birinjimi repde? Koneşna. Men saýtdalin şuň ýalak edip aýdaýyn. Saýtdalin men altynjy klasdanmy, bäşinji klasdan bäri diňleýän. O wagtlar saýtdali diňe öz durmuş hakynda aýdymlar çykaryp başlan bäri.

Saýyp bäri. Hum saýyp bäri. Nä Abdy daýy bir buhanka nanmy sizlere. Abdy daýy seret rep repde Abdy daýy saýyp bäli espiter ondan soňam soprano mät soprano konýeşno soprano aýdym bar ana dogry aspam ara ýöne diýeýin nä wagtynda gowy zat edýärdi käbir zatlara giresim gelenok men sag boluň ýöne bir zat ýürekden aýdaýyn çynym bilen ýa şeýdip sylap geldiňiz ahmet meredowyň adyndan gelenem bolsaňyz şu arkamdaky nemeden Arkamdaky oglan adyna gel. Abede gelmeli diye bular. Nahar alyan mı? Alyan. Boldu. 2 3 Bas bas. Bas bas. Düşündim sen näme diýjek göreniňe. Sen sylag edip çagyrdyň. Ýok, sylag edip çagyrdymy geldiňiz-ä şeýle, ýani biriniň üsti bilen gelenem bolsaň, hmm. geldiňiz-ä, ýani diýjek bolýanym näme, käbir adamlar göni pul sorady çagyrmagym üçin. Da? Hawa. Hmm. Baha kesdi, şunça diýdi. Şu taýdan. E men nemede oturman şu wagtynda başga biriniň ady erbet bolýar. Başga biriniň ady orta gitýär. Saňa aýdym. Ha. Ha şeýdip neme neme dilde düşündim. Aýdymçyda. Pul hemme zat çözenok. Esasy adamçylyk bakar diýjek bolýan. Ya bak garip lan aytyan gurrun ya oldu hudaýa. Men bagtly bolsam bolýar, pul gerek däl diýär, puly ýok bolýar. Aý ol ol oň düşünjesi şoň üçin bir zat diýip bolmaýar hiç kimede. Ýo ýo men şuňa düşünýän. Ýo men oňa respekt goýan, hormat duýdum. Ol diýdi maňa, men saňa wagtym gidirýän sen maňa näme berip bilýäň garşylygynda diýdi. Menem diýdim men saňa berip bilýän diňe haýp berip bilýän diýdim. Hawa men haýp berip bilýän diýdim. Çünki men şu etýän işim şol diýdim. Ýöne ondan aňry pul berip bilmen diýdim. Meň özümem şu wagty student diýdim. Ol diýdi, onda diýdi bolanok diýdi. Aý bor diýdim. Ýani ony özüňiz görüň diýýän. Dur Nawruzy takyp edeli. Häzir meň telefonym aňarda nemede dur. Zapisde dur. Ýa men ederin-de häzir. Özi ugratmasa biz. Ýo men aslynda takyp etip aýrypdym men size. Siz yzyna etmedigiňiz üçin.

Sansow, gaty sansow bar. Geçen Ahmet mesela normalny bir zat aýtdym. Geçen ýeňsämden urdy efirde wagtyň. Şu ýada edilýärmi? Bagşarsyňyz ya gyzlar yani ne men?

Goja dede dokara gidýärmi, näme edýär? Gülçynaryň demesini görýäňmi? Ýok, özüniňki. Senem goýduňmy? Oh my god. Siz şul effektler oturyp ýörite taýynlanýaňyzmy? Şaý zatmy? Şaý. Ýa şaý zatlar däl-de, ony meselem arkada sen üfläp otyrsyňmy? Hötdürip näme etýär? Ýok, ýok, özüm etdim hemme zadyny.

Çatyp berde bizede. Mesele däl. O sizde driver's license bara? Hawa. Boldy onda şoň bilen çatyp bolýar. Ol pul gazanyp bilýäňiz ha siz. Wah onda edip ber. Her wideomdan men näme üçin her wideom 1 minutlyk goýjak bolýandyryny aýtýaň adamlar diýýär. Ýaman kän gürleýäň diýýär. Oň maksady bar arkasynda. Hawa 1 minutdan köpräk demese pul gelýär. Eý gyzlar gaty Bir hiljek boldy bagsarsyňyz. Kötü bir hil boldy. Yo men bara Ahmede öňem diýdim düşündirdim adam ýalak. Serediň birinji gezegä gelemde bärde üstümde gaýnak suw dökde. Akuratna suw dökde hiç zat diýmedim bor diýdim myhman otyr myhman bolup geldim hiç zat diýip bileňok. Ikinji gezek efirde oturan ýerimde ýeňsämden şeýle şalp urdy. Ýani şeýdip muň ýalygam dä e oň ýalygam dä ýelmede şu dilim çykdada. Şo bilýäňmi heýterleň bara sen şu wagt. Olaň ýerine Ahmet abi. Etdi. Zatan ol şo taýda boldy, olar diýdi ýa sen uraý diýdi şol oglana. Olam geldide meň ýeňsämi urdy. O taýda gaty erbet gyzdym men diýdim hiç zat diýesim gelmedi. Ýenede degmedim bolýa diýdim ýa ninde. Sen seni urjak bolýanlar öňünden gözüňi gorkuzdy şuňmy şu wagt. Içip bolarmy garşyndan diýip dämi. Hä? Hü? Gözüňi gorkuzan bol şuňmy.

Ewa. Çem çem gyzlaň ýanyna bujagaç oýunjyklaň görkezme indi. Ýok men gyzlaň ýanynda güýç görkezjek bolup zat etjek bolamok we Ahmede gaharym geldi hazir öýünde myhman oturanyma hiç zat diýip bilemok özüne bir hili bolar öýtýän. Sag boluň sylap gelip çagyranyňyza. Ýok. Sag boluň. Sag boluň. Çagyranyňyza diýen. Geleniňize. Ýa sylap geleniňiz üçin gyzykly bolar bolandyr diýip umyt etýän adamlar ýa boldugyndan bir zatlar näme etdik. Boldy. Sag bol. Meň heýterim ýaman kän o hudaý bar o. Aslynda ýa gitmelidik biz. O gitmäne dogapdyr. Adamlar, e, siz bilen ýene bir gezek Nowruz däl, Nawruz, ýene-de näme kontent göresiňiz gelýän bolsa, taýyn boluň. Indiki bölümde bäş müň dollar bardyr. M bäş bilen ýaryşýas nesip bolsa. Sizden garaşýan gowja kontentli e, nemelere, teswirlere. Siz Gaýrat edip şuňa birki zat diýip ýazyň kommentariýa. Nirdenem gelipdir. Boldumy? Bye bye. Sag boluň. Sag boluň.